हेलो हेलो के हम हिनकर भैंसुर बनुकवा ओ भाईजी की बात बेलना चकला पुरबली हाँ कहली कि अहाँके जे खेत नहीं है आ ओतऽ जे एगो खोपड़ी है हाँ हाँ आम के गाछी है हाँ वह ठिना आयल छिए आउ न कैला की कहू अहाँ से मिले ले आयल छिए कोई नहीं छै चौरी में

ठीक छै ने अबै छियै अच्छा ठीक छै लिअ बाप रे ई जगह तऽ बड़ी नीक छै एहिठिना जे है से कोइ कतहु नहि एहिठिना एकदम बढ़िआँसँ मिल सकै छी अपन दिलके बात बतिया सकै छी ओकरासँ बनुको भाजी छलियै फोन कयने हमरा ई नहि समझ नहि अबैया हम तो ओकरा लगे भाबो ओ लगती हमरा भैंसुर तऽ किया हमरा फोन केलकैया हो होती कोनो काम तब ना फोन कल कहिया आय नहीं जे जबै तू पिता जती से किला नहीं आयल होती कोनो काम मोई दरा फोन कल के हम अरे तोरी में ये हमर पुतहुआ कहाँ जा रहले हन आय अते दुपहरिया में ई बात करब ई जरूर कोई बात है का जरूर कोई बात है का एका देखऽ पड़तै कि आखिर ई जा कहाँ रहले हन झाड़ो नहीं फिरे देलक झाड़ो नहीं फिरे देलक अखन तक नहीं आबि रहल है कहल के अबै छी अबै छी आ कहाँ देख रहल छी कतहु कोनो दफे नहि आबि रहल छै बाप रे कते दिन इन्त- कते देर इंतजार करेते हमरा कते देर एह, बोलना चकला पूर्वानी जल्दी आओ ना हमरा दिल के बात बतियाबे के है अहाँ से बाप रे कहाँ देखे छी कहाँ देखे छी कोई बात नहीं आ जखन आबे लेकिन हम हम चलि एलियै आबि गेलियै अहाँ हाँ भाईजी कोन काम बुझियो अरे काम है ने बताबै छी अहाँ हड़बड़ाइ केले छियै आउ ने बैठू ने देखियौ आइ काल्हि लाज नहि करैवला जमाना छै आइ काल्हि कोइ लाज करै है आँय, एहन कोन बात छनि से हमरा चोरी ने बोललखिन बुरा नहि मानब तऽ जे है से अहाँके हाँ हम सभटा बात खोलि कऽ बता देब हँ कोन एहन सब बात से खोलि के बता देथिन हमरा आउ ने बैठू ने बैठ कऽ बतियाइ छी नहि कथी ने कहे में तो डरो लगे है लेकिन कुछो बीत जाए एकरा तो बता के रहबे करबे कुछो बीत जाए कहली कि कोई अहाँ के देखला नहीं ने अबे बेर में नहीं क्यों देखल के हमरा भाईजी ई की कर छथि हमरा हमरा अति हराम नहीं करू हम अहाँ से प्यार करे छी बैठ बैठ के बात करे छी बैठके देखियौ अहाँके जखन जखन जे चीजके जरूरत पड़त से चीज हम दै लए तैयार छी अतबे नहि हर शौक सिंगार अहाँके पूरा को देब हर शौक सिंगार देखियौ अहाँ लए जे है से बटमवला मोबाइल है अहाँ ई एंड्रॉइड सेट राखि लिअ चोरा के और चोरा चोरा के हमरा से वीडियो कॉल कर हमर घर वाला देखबे त मारते न अरे चोरा के रख बक्सा में अतबे नहीं देखियो ये ई देखियो पैसा लिया पैसा राखि लिअ कई माय कई माय अरे पाँच ओहिके सौ जे रुपया। पियर लवली सब लो लेब अतबे नहि अरे जखन कहब तखन हम अहाँके हजार के हजार रुपैआ देब भाईजी हमर घर वाला कोई नहीं हमरा होती पाँच सौ रुपया दे दे आय, अरे ओकरा कमाई कहताइमे ओ सकैए जे देत आँय अरे हम अहाँके देखै छी ने दुख तऽ हमरा नहि रहल जाइए बस हमरो दुख अहाँ देख देख लिअ हमरो मनके जे है से अहाँ समझि लिअ

बुझक हमरा तऽ शक बुझा रहल है हमरा शक बुझा रहल है दिन समय खराब है का की होते की रे से नहीं जाए आ शर्मा हमर जे छोटका बेटा कतऽ रहै है कतऽ नहीं से नहीं जाए कुछ नहीं फुराई

नैना झुका कयलहुँ हाँ चेहरा छुपा के एलो रे शर्मा रे चेहरा किया में छुपे तै का आय तू भैंसुर लगबी या उ बेचारी भावो लगतै का निकाल निकाल बाहर तू निकाल दे बाहर बाहर निकाल बाहर निकाल बाहर निकाल यह दुआरे तू जे है बौ के झगड़ा क के बेला दे छी लैरा आ तू भावो संगे जाय छुटे पुटु कहत रहे छुटे पुटु कहत रहे छी रे आय साम बिचारे कन को होय हाउ

प्यार के मोहब्बत के बात कर रहल यहाँ ई कोन तू के बात भेले रे केहन बात बोल सकता प्यार मोहब्बत वाला बात हम कखन के लिए कखन के लिए हमें देखलिए यहाँ पे छोड़ से झूठ नहीं बाजा आय। बुझ का ये हम आके प्यार मोहब्बत वाला बात के लिए हन कखनो हाँ हैं? कचला माँ से बुते प्यार करे छी बजा- से सब कचला हमरा ठवा देलकै पाँच सौ रुपया ई मोबाइलो देलकै यार मेरे सर में मोबाइल या पाई लगा तू जाए कन्या के ले भवे छी ये जा जा, जा। हाय, अहाँके शर्म बीच एखन कोइ नहि भेल शर्म विचार नहि भेल अहाँके हूँ? अपन घर वाला के छोड़ के भैंसू संग यहाँ लट्ठो भर रहलिए हैं हम नहीं करे छी अपने से मर जबरदस्ती प्यार करबवे छलिया जबरदस्ती हाँ। जब अहाँ नहीं करबै तो जबरदस्ती केना क्या करे ते प्यार करे आइ। छलिया कोई कहत अहाँ के पोखर में जाकर डूब जाए तो अहाँ डूब जेबै हैं